السلام علیکم میں تہاڈا بھرا تہاڈا سجن تہاڈا ویر تصور سرائیکی تے تساں دے پے میرا یوٹیوب چینل تصور سرائیکی اج اساں گالھ کریسوں پاکستان دا ایک ایسا ضلع سرائیکی جتھے بولی ویندی ہے زیادہ تر سرائیکی بولی ویندی ہے ضلع لودھراں اج اساں ضلع لودھراں تاریخ تے بارے گالھ کریسوں ضلع لودھراں دی تاریخ تیرہ سو سال پرانی ہے صوبہ سندھ دے وچ راجہ دہر دی حکومت ہوندی ہئی ایں علاقے دے اے جڑا علاقہ ہے اوں ویلے راجہ دہر دی حکومت دے وچ شامل ہئی ایں علاقے دا جڑا پرانا ناں ہئی او تلواڑا ہئی ایندا ناں تلواڑا کیوں رکھا گیا

احمد بن حزیمہ کو اتھوں دا جڑا حق اتھوں دا حاکم بنایا گیا ہے ہوں ٹائم جڑا محمد بن قاسم نے سندھ اتے اسلام دا پرچن لہرایا ہے نا ہوں ویلے محمد بن محمد بن حزیمہ جڑے ہیں انہاں کو اتھوں دا حاکم بنایا گیا ہے سلطان محمود غزنوی سن 104 ہجری دے وچ تلواڑہ دے اتے آ کے حملہ کیتا انہاں نے تے اونکوں غزنوی سلطنت دا حصہ بنڑا گھدا۔ ایں شہر دی بنیاد راجہ لودھرا نے رکھی ہئی۔ راجہ لودھرا راجہ کرام دیو منہاس دا بیٹا ہئی تے سورج ہنسی راجپوت دے خاندان دے وچوں تعلق رکھدے ہن۔ ایندی اولاد ستارہ سو ترتالی دے وچ بہاول پور توں ہجرت کر تے دریا ستلج تے بیاس دا جیڑھا علاقہ ہئی اوندے درمیان دے وچ آ کے آباد تھی ڳئے۔ اٹھارہ سو اننجھا دے وچ برطانیہ دی ہک کمپنی آئی جیندا ناں ہئی ایسٹ انڈیا کمپنی انہیں پورے پنجاب دے اتے آ کے قبضہ کر گھدا تے ایکوں چونتی سال بعد پنج مئی اٹھارہ سو تریاسی دے وچ انتظامی طور دے لودھراں جیڑھا شہر ہئی قصبہ ہئی ہک قصبہ نما شہر ہئی ایکوں ملتان دی تحصیل دا درجہ ݙتا ڳیا ہئی ملک غلام حسین لودھراں نے اوں ٹائم جیڑھا ہئی ملک غلام حسین لودھراں جیڑھا ہئی اوں ٹائم ایں علاقے دا ضلع دار ہئی ایں قصبے نما جیڑھا شہر ہئی ایکوں لودھراں دا ناں ݙتا ڳیا ہئی۔ پاکستان دے بݨݨ توں بعد جیڑھا ہے ہک جولائی انیس سو اکانوے دے وچ پنجاب حکومت نے ایں ضلع کوں ایں شہر کوں ہک ضلع دا درجہ ݙتا۔ ضلع لودھرام ملتان ڈویژن دے چار ضلعیاں دے وچوں ہک ضلع ہے۔ ایں ضلع دے جیڑھا شمال والی سائیڈ تے ہے۔ ضلع خانیوال لڳدے۔ شمال مشرق آلی سائیڈ تے ضلع بہاڑی لڳدے۔ مشرق تے جنوب آلی سائیڈ تے جیڑا ہے بہاول پور لڳدے۔ مغرب آلی سائیڈ تے ضلع ملتان لڳدے ایں شہر کوں۔ دریا ستلج ایں ضلع دے جنوبی جیڑا کنارہ ہے اوندے تے نالوں گزر کے ویندے۔ جݙاں پنجاب حکومت نے ایں ضلع ایں کوں ضلع دا درجہ ݙتا ہئی اوں ٹائم ایندے ترے تحصیلاں ایندے وچ شامل کیتیاں ڳیاں جیندے وچ تحصیل لودھراں، تحصیل دنیا پور، تحصیل کروڑ پکا شامل ہے۔ ایں ضلع دا جیڑھا رقبہ ہے ٹوٹل رقبہ ستاوی سو اٹھتر مربع کلومیٹر ہے تے پنجاب دا کل رقبہ جیڑھا ہے اوندے وچوں ہک اشاریہ ترے فیصد رقبہ بݨدے تقریبا حکومت پاکستان دی جڑا ݙو ہزار ستارہ دی مردم شماری دے مطابق ایں ضلع دی آبادی ستارہ لکھ چھ سو وی افراد دے مشتمل ہے ایندے وچوں شہری آبادی دا جڑا حصہ ہے او پندرہ اشاریہ چھی فیصد ہے تے دیہاتی آبادی جڑی ہے او چوراسی اشاریہ چار فیصد ہے

اسلام آباد جیڑھا ہے لودھراں توں تقریبا پنج سو چھیانوے کلومیٹر دور ہے تے جیڑھا لاہور ہے او ترے سو چھیانوے کلومیٹر دور ہے کروڑ پکا لودھراں کولوں بتی کلومیٹر دور ہے تے دنیا پور پینتی کلومیٹر دور ہے لودھراں دے وچ زیادہ تر کھیتی باڑی کیتی ویندی ہے میدانی علاقہ ہے کپاہ تے گندم دی پیداوار اتھے زیادہ تھیندی ہے۔